Insellmilkom għeżież u nilqagħkom magħna għal programm ieħor Ejjew Għandi. Ejjew Għandi titkellem waħedha hija stedina eh, mingħand il-Mulej Ġesù biex ikellimna llum fl-2015 u bħas-soltu għand il-Father Hayden miegħi, nsellimlek Father Hayden. Insellimlek Tom, insellem il-eżiż telespettaturi kollha tagħna. Eh, Father, il-sanaqraw Vanġelu minn San Mark, illum kapitlu 9 versi minn 30 sa 37. Mela, Mark 9 minn 30 sa 37. F'dak iż-żmien Ġesù u d-dixxipli tiegħu telqu minn hemm u għaddew minn nofs il-Galilea. U ma ried ħadd li ma ried il-ħadd jkun jaf għax beda jgħallem lid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom. Bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-bnedmin u joqtluh, u meta jkun maqtul, wara tlett ijiem iqum mill-mewt. Iżda huma ma fehmuhx dan il-kliem u beżgħu jistaqsuh. Waslu Kafarnahum u meta kienu meta kienu id-dar, staqsihom x'kontu qegħdin titħaddtu bejnietkom fit-triq. Iżda huma baqgħu siekta għax fit-triq kienu qegħdin jitħaddtu bejniethom fuq min kien l-akbar. Imbagħad qagħad bilqiegħda, sejjaħ it-tnax u qalilhom, Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun il-qaddej ta' kulħadd. U ressaq lejh tfajjel ċkejken, qegħdu f'nofshom, ħaddnu bejn dirgħajh u qalilhom, Kull min jilqa' wieħed minn dawn iċ-ċkejknin minħabba f'ismi, ikun jilqa' lili, u min jilqa' lili jkun jilqa' mhux lili, imma lil dak li bagħatni. L-Evanġelju Father ta' llum smajna illi Ġesù jgħallem lid-dixxipli tiegħu. Ġesù jgħallem, kemm huwa rilevanti llum! Mela Tom, int qed tistaqsi dwar hekk Ġesù li għallem kemm hu relevanti llum. U naħseb ġustament għaliex fil-Vanġelu aħna nsibu il-Ġesù biex ngħidu hekk li għandu jieħu diversi roles fil-Vanġelu. Pereżempju għandna role importantissimu ta' dak li hu Ġesù, Ġesù bħala s-Salvatur. Dak illi jsalvana. Jsalvana mill-infern, jsalvana mix-xitan, jsalvana mid-dnub tagħna. Imbagħad għandna lil Ġesù illi jfejjaqna. Dimensjoni oħra tal-missjoni ta' Kristu hija illi jfejjaq. Li biex ngħidu hekk kollha joħorġu mill-fatt li Ġesù huwa Salvatur dawn ta', ġifieri s-salvazzjoni nistgħu narawha anke f'termini f'kuntest li Ġesù jfejjaqna. Ġesù jfejjaqna mid-dnub, Ġesù jfejjaqna mill-mard fiżiku, Ġesù jfejjaqna mill-weġgħat tal-ħajja tagħna, Ġesù jfejjaqna mill-passat, Ġesù jfejjaq il-bniedem u jfejjqu b'mod sħiħ. Għandna lil Ġesù li jeħles fil-Vanġelu wkoll. Ġesù li jeħles, jiġifieri Ġesù li jeħles persuni li jkunu maħkuma mix-xitan. Iva. Maħkuma mix-xitan jew b'dik li ngħidulha possessjoni li x-xitan jaħkem il-fakultajiet tal-bniedem jew dik li hija l-oppressjoni, x-xitan li jattakka l-bniedem fuq barra u Ġesù jeħlisna minnu. Għandna l-Ġesù li jsalva, Ġesù li jfejjaq, għandna l-Ġesù li jeħles, Għandna il-Ġesù illi jgħammed fl-Ispirtu s-Santu, hija funzjoni oħra ta' Ġesù. Ġesù huwa dak li ġie biex jgħammidna fl-Ispirtu s-Santu, jagħtina l-magħmudija fl-Ispirtu. Imbagħad għandna il-Ġesù illi jgħallem. Biex ngħid hekk dawn huma l-ħames aspetti tal-missjoni sħiħa ta' Ġesù, isalva, ifejjaq, jeħles, jgħammed fl-Ispirtu u jgħallem. Illum il-Vanġelu proprju jibda b'Ġesù illi qiegħed jgħallem. Issa, dawn il-ħames dimensjonijiet li nerġa' ngħid huma kollha branches tal-fatt li Ġesù hu Salvatur, għaliex Ġesù li jsal li jfejjaq isalvana billi jfejjaqna, li jeħlisna mix-xitan isalvana billi jeħlisna mix-xitan. Is-salvazzjoni Importanti li nifhmu li mhijiex biss l-aspett negattiv li Ġesù jeħlisna mid-dnub, mill-infern u mix-xitan, imma li jagħtina l-ħajja tat-Trinità, u dik hija l-magħmudija fl-Ispirtu, mela s-salvazzjoni għandha d-dimensjoni pożittiva. U s-salvazzjoni hija wkoll li jeħlisna mill-gideb, Ġesù isalvana mill-gideb u jpoġġina fil-verità, u għalhekk jgħallimna. Ara biex ngħidu hekk dawn huma kollha ħerġin mill-fatt li Kristu huwa is-Salvatur, l-uniku Salvatur tagħna, il-bnedmin. Illum fil-bidu qed nifokaw ftit allura daqsxi fuq id-dimensjoni li Ġesù jgħallem. Issa hija relevanti għallum il-ġurnata li Ġesù jgħallem? Importanti li du naraw it-tagħlim ta' Ġesù l-ewwel ħaġa bħala parti mis-salvazzjoni li Ġesù ċabilna. Għaliex xi kultant ċerti persuni sempliċement jaħsbu li, ok, l-aqwa li ma mmurx l-infern, il-Mulej irid jeħlisni mid-dnub, imma Ġesù ġie biex ipoġġik fil-verità. Jiġifieri aħna l-moħħ tagħna, Hu intelliġenti kemm hu intelliġenti, il-moħħ tagħna huwa dgħajjef. Dik li ngħidulu d-dnub oriġinali, il-moħħ tagħna ma jarax il-verità b'mod sħiħa. Il-bniedem idum kemm idum ifittex għall-verità u tajjeb li l-bniedem, anke bil-qawwa ta' moħħu u bil-qawwa tal-intelliġenza tiegħu, bil-qawwa tar-raġuni, ifittex huwa wkoll il-verità. Għaliex Alla tana l-moħħ li fih innifsu, ir-raġunamenti kapaċi naslu għal ċerta veritajiet, imma minħabba l-waqgħa tad-dnub, il-bniedem ma jistax jasal għall-verità sħiħa. Allura, ir-raġuni, tajba kemm hija tajba, u għalhekk il-filosofija, pereżempju, hija importanti. Anke aħna fl-istudji tagħna s-saċerdoti, u mhux biss, kull min studja teoloġija jistudja xi ftit anke l-filosofija. U raġuni hija għal din, għaliex il-bniedem bir-raġunamenti ta' moħħu jista' jasal xi verità, fl-aħħar mill-aħħar il-ħsieb, il-filosofija, ir-raġunamenti tal-bniedem huma kollha riċerka lejn il-verità, jekk noqogħdu nassruhom fil-qiegħnet. Imma għaliex il-bniedem huwa mċappas bid-dnub, moħħu ma jistax jara l-verità sħiħa, ma jistax jara sew. U għalhekk li għandna bżonn lil Ġesù li jgħallimna biex isalva l-moħħ tagħna. Biex ngħid hekk, eh? Ġesù isalva l-moħħ tagħna, isalva l-intellett tagħna billi jurina l-verità, idawwal il-moħħ tagħna bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. Aħna fil-Veni Creator it-talba uffiċjali lill-Ispirtu s-Santu ngħidulu accende lumen sensibus, ninsew għall-kelma Latina, imma ġifieri agħti dawl lis-sens tagħna, lill-intellett tagħna. Issa, illum għandna bżonn lil Ġesu jgħallimna u rilevanti altru. Altru. F'kull żmien il-bniedem għandu bżonn lil Ġesu li jgħallmu għax f'kull żmien il-bniedem huwa midneb u f'kull żmien il-bniedem ma jarax il-verità kif tassew hija. Issa, fuq li Ġesu jgħallem illum il-ġurnata naħseb għandna ftit sfida iktar biex naċċettaw lil Ġesu fuq dan il-livell. Xi kuntant forsi iktar faċli naċċettaw il-Ġesu li jfejjaq. Tajjeb li Mulej li jfejjaqna mill-weġgħat tagħna, mill-mard, mid-dnub, mill-mard fiżiku tagħna. Imma iktar diffiċli xi drabi li naċċettaw il-Ġesu li ġie jurina wkoll il-verità. Ġesu wkoll li ġie jgħallimna. Issa, għeżieżti, nixtieq indirizzha lilkom, meta aħna qegħdin ngħidu Ġesu li lilna ġie jgħallimna, Ġesu ġie jurina l-verità, L-ewwel ħaġa, x'verità, x'tagħlim Ġesù ġie jagħtina? Fl-istorja tal-Knisja, għeżież tiegħi, xi drabi saru ċerti żbalji. Pereżempju, meta l-Bibbja ħadniha li hija Alla qed jgħallimna fil-Bibbja l-veritajiet xjentifiċi. Kellna l-każ klassiku ta' Galileo Galilei li, għaliex ma żammx, biex ngħidu hekk, il-kożmoloġija Biblika eżattament, jiġifieri x'għandna, dwar il-kif inhi d-dinja fil-Bibbja, allura spiċċa fl-inkwiet, sakemm il-Knisja għarfet illi l-Kelma t'Alla mhijiex ktieb ta' xjenza. Il-verità illi aħna qegħdin infittxu fil-Kelma t'Alla mhijiex ix-xjenza, il-verità xjentifika għandha x-xjenzati illi fil-proċessi tax-xjenza li anke li jitbiddlu u jgħaddu minn paradigmi differenti minn żmien għall-ieħor, jiskopru l-veritajiet xjentifiċi fil-ħolqien. Huma żewġ kompetenzi differenti li mhumiex kontra xulxin. Għaliex? Għaliex fil-ħajja aħna għandna żewġ mistoqsijiet differenti. Fil-ħajja aħna nistaqsu kif u fil-ħajja nistaqsu għaliex. Ix-xjenza tgħidilna kif l-affarijiet ġraw, kif id-dinja tiffunzjona, kif il-fatt li Ix-xemx hija fiċ-ċentru mhux id-dinja li fiċ-ċentru. Però l-Kelma t'Alla ma tgħidilniex il-kif, tgħidilna il-għaliex primarjament. Mhux tant kif l-affarijiet inhuma, imma għaliex huma kif inhuma. E, mhumiex bl-addoċċ. Hemm l-id ta' Alla warehom, Alla li jħobb il-bniedem, Alla illi ħalaq il-ħolqien, Alla li jassisti l-ħolqien. Dan fuq livell wieħed ta' tagħlim li qed nitkellem, ġifieri fuq livell xjentifiku. Hi importanti li aħna jkollna din id-distinzjonijiet u dan it-tagħlim ċar għaliex faċilment illi anke fi żminijietna niġu f'ċirkustanzi fejn inpoġġu fejn la fejn il-fidi u x-xjenza kontra xulxin. Meta l-fidi u x-xjenza huma żewġ ġwienaħ tal-istess għasfur, tal-istess għajkla li għandu bżonnhom it-tnejn biex idur jikkontempla il-verità. Issa, fuq dawn għandna żewġ estremi kemm fl-insara u kemm fid-dinja biex ngħid hekk. E, fid-dinja għandna l-estrem min xjenza biss u l-fidi ma tiswal xejn. Tajjeb il-fidi għad għandna n-nid, tu tkun iblaħ għaliex jiena bnidem ta' xjenza, għaliex jiena bnidem li studjajt allura l-fidi hija żejda, nirridikola. Ma tagħmel l-ebda sens, l-importanti l-moħħ u r-raġuni. Naħseb dak huwa estrem eżistiel li mhuwiex f'postu. Min-naħa l-oħra, għandna estrem li xi drabi nsibuh anka f'xi nsara eżistiel li jgħidulek, Kelma t'Alla biss, fidi biss, tgħid xi tgħid ix-xjenza mhux relevanti jekk mhux fil-Bibbja li tgħid ix-xjenza huwa żbaljat. Dak huwa ħażin, għeżież tiegħi, għaliex hija miżinterpretazzjoni anke ta' kif ninterpretaw u nifhmu l-istess Kelma t'Alla. Jiġifieri jiena xtaqt, għeżież tiegħi, li hekk niċċara ftit dil-ħaġa waqt li qed nitkellmu fuq Ġesù li għallem, għaliex illum il-ġurnata aħna, għall-grazzja t'Alla, għandna diversi avvanzi xjentifiċi u rridu djalogu b'saħħtu, djalogu li ma jbeżżax, djalogu li jiċċelinġa kemm lill-fidi u kemm lix-xjenza. Sabiex it-tnejn li huma jkomplu li jikbru hand in hand għal dik li hija l-verità sħiħa, eżisti. Ma importanti li aħna jkollna viżjoni ħafna ċara. Imbagħad hemm veritajiet oħrajn però li l-Mulej, mela qed ngħid il-Mulej ma jkellimniex fil-Bibbja fuq il-veritajiet xjentifiċi fihom infushom imma mhux kif imma il-għaliex hawn dak li hawn. Però mbagħad il-Mulej ġie jurina l-ikbar verità li Ġesù ġie jurina hija l-verità dwar Alla u l-verità dwar il-bniedem. Ġesù ġie jgħallimna min hu Alla veru. U Ġesù ġie jgħallimna min hu l-bniedem. Għaliex? Għaliex il-bniedem, għeżież tiegħi, għaliex aħna hemm il-ħażen fina, fija tal-ewwel wieħed. Għaliex aħna nies midinba, aħna ma nistgħux nifhmu eżattament min hu Alla u min hu l-bniedem eżattament fil-pjan oriġinali ta' Alla, mhux il-bniedem kif irid ikun hu. Eh, jiena u int kif naħsbu għal irridu nkunu, imma kif Alla fil-verità jixtieqna. Issa, għeżiżti, Ġesù jista' jurina xi ħaġa iktar profonda, sabiħa, għażiża minn hekk. Kieku aħna jkollna ftit ta' umiltà xi drabi, ħbieb tiegħi, ftit ta' umiltà, li nikkonsidraw verament min hu dan Alla kif uriehulna f'Ġesù u min hu l-bniedem kif uriehulna Ġesù, allura kieku aħna nsibu l-ħelsien. Ġesù qalilna l-verità teħliskom. Hija din il-verità, il-verità li huwa Ġesù nnifsu illi ġie jurina min hu Alla u ġie jurina min hu l-bniedem. U Ġesù, jekk ngħassru ftit it-tagħlim tiegħu fuq dan is-suġġett, X'ġie jgħallimna? Ġie jurina li Alla huwa Trinità, Missier, Iben, u Spirtu s-Santu, Alla huwa komunità ta' mħabba, tliet persuni Alla wieħed. Ġie jurina li l-bniedem huwa midneb, il-bniedem inqata' minn ma' Alla, inqata' mill-glorja ta' Alla għaliex għamel id-dnub. Pe' jurina li din id-distanza bejn Alla u l-bniedem, Alla innifsu, mhux il-bniedem, Alla nnifsu jrid iħabbeb id-dinja u l-bnedmin kollha miegħu. Ġesù ġie jurina din l-imħabba infinita, din l-ħniena tremenda, din l-kompassjoni li hemm f'Alla għalik u għalija, li hi x'inhi d-distanza u x'inhu l-gap li hemm bejnek u bejn Alla. Ġesù daħal f'dan il-gap ta' bejnietna fuq is-salib sabiex lilna jgħaqqadna flimkien miegħu. Ġesù fuq is-salib eżistiex ġie jgħannaq l-umanità kif inhi midinba, dak huwa s-salib. Is-salib huwa Alla li jgħannaq il-bniedem fil-ħażen u d-dnub tiegħu u allura Alla jiċċappas bl-istess dnub u l-ħażen tagħna li juri lilu nnifsu f'Ġesù msallab għax id-dnub huwa vjolenza, id-dnub huwa qtil, id-dnub huwa qerda. Għalhekk Ġesù jgħaddi minn dik il-passjoni, jeżisti, għaliex jgħannaq lill-bniedem midneb. U meta jgħannaq il-bniedem midneb, bħal vacuum cleaner, jixrob fuqu d-dnub tiegħu. U Ġesù jieħu l-ħmieġ kollu tiegħi u tiegħek sabiex lilna jnaddafna mill-ġdid, jagħtina d-dawl f'moħħna, l-imħabba f'qalbna, il-libertà fl-ispirtu tagħna, ikisserna, jeħlisna mid-droga, Jeħlisna mill-impurità sesswali, jeħlisna mill-adulterju, jeħlisna mid-da, jeħlisna mill-alkoħol, jeħlisna mill-gambling, jeħlisna mit-tkissir u mit-tgħaffiġ ta' ħajjitna. Ġesù ġie għallimna dan fuq il-bniedem. Ma Ġesù wkoll ġie għallimna mbagħad affarijiet ġie urina wkoll affarijiet li huma biex ngħidu hekk ta' moralità. ta' x'inhu tajjeb u ta' x'inhu ħażin. Issa, jekk inkunu ftit onesti, għeżież tiegħi, jien hawnhekk nitkellem magħkom mhux qisni hawnhekk ma nafx inbiex noqgħod ngħallimkom, ta' min jafni mbagħad għandu xi l-approach tiegħi, nħobb verament nitkellem magħkom mill-qalb, ovvjament inwasslilkom il-verità li nemmen fiha u dak li tana Ġesù, imma hija iktar a heart to heart talk dawn il-mumenti li jkollna bejnietna flimkien ta' It-television huwa mezz kif jiena nista' nkun ftit iktar fil-qalb tagħkom. Nixtieqkom nkun tkunu iktar fil-qalb tiegħi u narakom aktar jiena. M'għalhekk nistiedinkom biex tiġu għal-laqgħat. Għax jiena ma narakomx fuq it-television intom tarawni, imma meta tiġu għal-laqgħat narakom. U jiena jinteressani li nista' nara wiċċkom, nisma' leħinkom, nisma' l-istorja tagħkom, nara intom minn xiex intom għaddejjin fil-ħajja. U forsi, bi grazzja t'Alla nista' nkun ftit ta' dawl fil-mixja tagħkom qalb ħafna nies oħrajn li jgħinukom fil-ħajja. Imma somma dan kien side comment, imma hawnhekk aħna nitkellmu ftit minn qalbna ma' xulxin maħbubin tiegħi. Kont qed ngħidilkom li jekk inkunu ftit fil-verità, naħseb b'Ġesù li għallimna llum x'inhu tajjeb u l-ħażin, jien naħseb għandna ftit problema bih, ejja nkunu onesti. Naħseb dak li Ġesù jurina llum li huwa ħażin, naħseb aħna ma jinżlilniex. Naħsbu li Ġesù qed jindaħ lilna, li Ġesù jrid ineħħilna l-libertà, illi Ġesù qed joqgħod jimponi fuqna, l-Knisja antikwata, li l-Knisja ma tridx taġġorna maż-żminijiet. Dawn mhux vera argumenti li aħna nisimgħu minn mod jew minn ieħor u xi drabi fi ġlied, xi drabi b'rabja, xi drabi b'ribeljoni, xi drabi qisna rridu ninħelsu mill-Knisja, ninħelsu minn Ġesù. Però, Ok, dan għaddu minnu. Ejjew nirraġunaw ftit. Ejjew nirraġunaw ftit. Għax xi drabi, xi drabi taf x'jiġri għeżiż tiegħi meta niltaqgħu ma' nies illi joħduha kontra Ġesù, kontra t-tagħlim tal-Knisja. Fl-esperjenza fqira tiegħi, mingħajr ma nippretendi li għandi raġun, ta' intom forsi tafu iktar minni, però fl-esperjenza fqira tiegħi, eh, jiena naħseb li ċerta nies ikollhom din ir-rabja għaliex ikunu mweġġgħin. Mhux għax fil-verità ma jaqblux mat-tagħlim ta' Ġesù. Mhux għax fil-verità, manka jekk jaħsbu ftit, ma jirrealizzawx illi t-tagħlim ta' Ġesù huwa vera. Ħa nagħti wieħed mit-tagħlim li llum insibuh ħafna iebes. Fuq l-adulterju, per eżempju, fuq iż-żwieġ, fuq id-divorzju. Ġifieri, naħseb fil-qiegħ nett ta' qalbu mhux kulħadd jemmen illi isma' iż-żwieġ għandu jkun għal dejjem, xi ħadd jiżżewweġ biex jissepara. Xi ħadd jiżżewweġ biex jiddivorzja? Fil-każ ma jiżżewweġ xejn mill-ewwel. Imma l-fatti tal-ħajja jġibu ċerta nies ċirkustanzi illi minħabba, is-suġġett tagħna mhux dan, ġifieri mhux ħa nidħol fih, imma għal diversi raġunijiet jispiċċaw jieħdu separazzjoni, jinfirdu, jiddivorzjaw, issa għalkemm dawn huma affarijiet differenti, imma jgħidulek iħossu li t-tagħlim ta' Ġesù ta' li trid tibqa' fidili għal ħajtek għall-istess persuna, Iħossuh iebes għaliex ikunu għaddew minn żmien iebes, għaddew minn mumenti ta' tbatija. Allura se nagħmlu quddiem di ċ-ċirkustanzi żiż tiegħi? Narmu l-verità u ngħidu le, iż-żwieġ m'għandux ikun għal dejjem, iż-żwieġ ikun sakemm aħna naqblu li għandu jkun, meta niddeċiedu li ma jkomplix iż-żwieġ ma jkomplix. Ejja ngħidu li naqblu fuqha, kif fil-fatt naqblu fuqha meta għamilna l-liġi tad-divorzju, anqas minn qabel magħha. Imma fil-verità dak hu li l-bniedem irid fil-qalb tiegħu. Eh? Fil-verità aħna hekk irridu f'qiegħ ta' qalbna. Inti jekk tgħid kelmtek mhux għax trid tagħtiha għal dejjem u mhux jekk tixtieq li persuna. X'qed ngħid jiena maħbubin tiegħi? Qed ngħid waqt li nifhem iċ-ċerta tbatijiet li hawn. Però noqogħdu attenti li l-verità. ma nagħmluhiex vittma wkoll tat-tbatija tagħna. Issa rridu naraw kif se ngħixu dawn il-mumenti iebsa ta' u forsi 'l quddiem ikollna anke programm iddedikat li għalhekk. Imma għalissa nixtieqkom tirriflettu din, għaliex ngħaddu minn żmien iebes, jiġifieri l-verità ngħawġuha, indawruha, nakkomodawha għalina, issa naf li hija iebsa, maħbubin tiegħi, u min nikkundanna u niġġudika 'l ħadd, ha, min jafni tafu kif nitkellem. Imma nixtieqkom tirriflettu, għax Ġesù ħa jgħallimna affarijiet li llum għandna problema fuqhom. Dan l-istess bħal tal-abort, per eżempju. Il-Kelma t'Alla turina li l-ħajja hija qaddisa tibda mill-bidu, għeżież tiegħi. Issa, Eh, meta xi ħadd jgħidlek imma jien naf li ħajkolli tarbija li ħa tmut, jiena naf li din il-pregnancy ma ridtiex u ħa tħassarli karriera, ħa tħassarli l-futur tiegħi. Eh, jien għax m'għandux ikolli dritt fuq ġismi eh, u dil-massa ta' ċelloli għax nibżgħu ngħidu li hija tarbija ħajja, dil-massa ta' ċelloli jiena nista' naqbad u noqtolhom, inneħħihom, eh, issu ma qed jiġri xejn fl-ewwel 24 siegħa jew wara ftit l-ewwel sigħat. Ġifiri, eh, kun hemm daw ir-raġunijiet u jekk jiena kont irrejpjata ma nafxiex. Ġifiri, konna daw ir-raġunijiet ta' taqsim il-qalb, ibsa. Imma ġifiri, id-batija, għax dawn momenti ta' tbatija, dawn mhumiex qed ngħid kapriċċina, imma ġifiri, id-batija ħadd wassalna biex aħna ngħawġu l-verità. Issa naf li dawn isalbu 'l xulxin, taf. Naf li mhix faċli u forsi meta ma tkunx fihom, Bħali, iktar faċli li titkellem. Jiġifieri irid ikun ħafna onest magħkom. Però nixtieqkom tirriflettu, għax ma naħsibx li qiegħed nitkellem ma' nies li mhumx kapaċi jirriflettu. Naħseb li intom kapaċi tirriflettu, mhux jien biss jew il-Knisja biss kapaċi tirrifletti. Naħseb anke intom kapaċi tirriflettu. U jiena nixtieqkom tirriflettu fuq din il-ħaġa. It-tbatija għandha tbiddlilna Il-verità fil-ħajja? Aħsbu ftit fuqha, ta' nies intelliġenti. Il-mumenti iebsa għandhom ibiddlulek il-verità. Għeżiżti, naħseb jekk tirriflettu ftit fuq din, jista' jkollna ftit mument ta' djalogu iktar profond anke mal-Mulej Ġesù. Għaliex Ġesù, għeżiżti, xi drabi miegħu hija l-problema minn fejn nibdew. Xi drabi din hija l-problema tal-Knisja wkoll. Meta aħna nibdew dejjem mill-verità, li rridu nxandru l-verità, u ma nibdewx mill-imħabba, ħafna drabi dik il-verità in-nies tweġġagħhom f'sens li jħossuhom ikkundannati. Issa, Ġesù il-verità ġie qalilna, Ġesù qatt ma biddel il-verità fl-ebda mument, qatt ma ġie jibdel it-tagħlim tiegħu, qatt ma ġie jgħidilna li dak li abjad sar iswed, li iswed sar abjad. Qatt ma ħa triq tan-nofs Ġesù. Ġesù dejjem kien radikali f'dak li qal u għallem, anke meta kien iebes, anke meta n-nies riedu jitilquh. Ma biddilx it-tagħlim tiegħu. Imma Ġesù ħafna drabi ma bediex mill-verità. Ġesù beda mill-imħabba. Għaliex? Għaliex meta l-bniedem tħobbu, u meta l-bniedem jaf li qed tħobbu, u meta l-bniedem esperjenza l-imħabba tiegħek, li qed tgħidlu jaf Kristu. Li verament huwa l-ġid, verament għax temmen fih, mhux għax tiġi taqgħa u tqum minnu, mhux għax inti tiddidefendi l-ideat tiegħek, għax dan jista' jkun il-gwaj anke tal-Knisja. Il-Knisja tista' taqa' fl-iżball li l-verità li tana Ġesù, fuq ħafna affarijiet tagħhom, ġifieri jiena illum semmejt il-kwistjoni tal- ta' żwieġ li jibqa' għal dejjem, l-issue tal-abort, imma għandna ħafna oħrajn. Għandna l-issue tal-ewtanasja, għandna l-issue tas-serq, għandna l-issue tal-ħarsien tal-ambjent, hemm ħafna affarijiet li nistgħu nitkellmu dwarhom, eh, ma qed nitkellem mod ġenerali. Anka Knisja tista' tirriskja li dawn nagħmluhom ideoloġija. Jiġifieri naqbdu dan it-tagħlim nagħmluh l-ideoloġija tagħna u aħna rridu niddefendu dan it-tagħlim, din il-verità at all costs, meta l-verità li Ġesù wriena hija f'kuntest ta' mixja ta' salvazzjoni. Il-verità li huwa Ġesù nnifsu l-ewwel ħaġa, illi f'relazzjoni mal-bniedem, li l-bniedem jista' jilqa' dak li Ġesù ġie jurina jekk aħna nippruvaw, ħa nuża kelma goffa, inbellaw il-verità tal-Vanġelu lin-nies. Mingħajr ma nagħmlu mixja ta' mħabba, mingħajr ma n-nies qed jesperjenzaw lil Ġesù, frankament naħseb aħjar ma nagħmlu xejn minn dan, one għax huwa sforz għal xejn u two mhux il-mod kif għamilha Ġesù. Ġesù daħal f'relazzjoni mal-bniedem. Ħa ntikom eżempju wieħed. Id-dixxipli ta' Emmaus, tiftakar għad hawn il-ġrajja inti iva. d-dixxipli ta' Emmaus meta iva. ehm, xi darba għamilna xi programm fuq għana iva, sebu. Kienu sejrin lura lejn Emmaus. Ekku, daw kienu mixjin għaddejjin mill-kriżi tagħhom, bażikament dak li ma baqgħux jemmnu dak li kienu jemmnu, għax għaddew minn żmien iebes li hija l-mewt ta' Ġesù. Ġesù ma sabhomx fejn jidhri, aw int, proset għalik, ma dikx temmen f'dak, imbasta kont tiġi l-laqgħat, imbasta kont tkun fil-folol tiegħi, Imbasta kont tiġi meta jien kont infejjaq in-nies, is-sema dik x'temmen? Ġesu għamel hekk. Mhux hekk. Għamilx hekk. Umli. Ħafna.
Ġesu daħal fil-mixja tagħhom, tkellem magħhom, daħal fid-diżappunt li kellhom, u mid-diżappunt li kellhom beda jfissrilhom bil-mod il-mod il-kelma, sakemm baqa' jitbiet magħhom sakemm kien hemm bżonn. U hawnhekk eżisti, Ġesu li jgħallem aħna jekk mhux se niħtlu miegħu, fih, b'dan l-ispirtu, jekk mhux se nħallu lilu jidħol jakkumpanjana fil-mixja tagħna, allura se niżbaljaw. Ejjew noqogħdu attenti, anke l-ġenituri meta qed trabbu lil uliedkom, anke l-katekisti lit-tfal, eh, il-mużew, id-duttrina, anke aħna s-saċerdoti fl-omeliji tagħna, anke l-isqfijiet meta qegħdin imexxu l-poplu t'Alla u anke l-Papa meta qed imexxi l-Knisja. Aħna ma nistgħux, it-tagħlim ta' Ġesù mhux kwistjoni take it or leave it. Qiegħed hawn, dan hu, mela aħna Knisja xi klabb? Jew taċċetta r-regoli tagħha jew le, mhijiex jekk eżistijitha. Il-bniedem qiegħed f'mixja, il-bniedem jgħaddi mill-ups and downs tiegħu, il-bniedem jgħaddi minn mumenti mhux biss bojod u suwed imma mumenti griżi, il-bniedem jgħaddi mill-kriżijiet, u f'dak il-mument x'nagħmlu aħna? Ngħidulu isma' jew taċċetta di jew titlaq 'l hemm? Mhux ovvja li le. Mela Ġesù mexa hekk. Ġesù tafu ma' min mexa hekk? Ġesù mexa hekk ta. Mal-ipokriti. Biss. Mal-Fariżej. Ġesù mexa hekk, vijo va, mal-ipokrezija reliġjuża. Mal-midneb, ma' min qed jistragilja, ma' min qed jiġġieled, ma' min qed isibha diffiċli biex jifhem it-tagħlim ta' Ġesù, ma' min jixtieq jgħix kif irid Ġesù imma ċ-ċirkostanzi ta' ħajtu ġabuh b'tali mod li qed isibha diffiċli biex jinqala' minn ma nafx xiex. Imur hemmhekk b'akkumpanjament b'ħafna Imħabba, b'ħafna tenerezza, b'ħafna paċenzja, żgur mhux b'kompromessi. Li inti takkumpanja persuna li llum tgħallimha l-A u mbagħad il-B u mbagħad is-C u mbagħad tgħallimha tikteb billi qed tgħallimha l-A u mhux qed tgħallimha l-A biss f'daqqa mhux qed tagħmel kompromessi mal-B u s-C. S'issa wasalt sal-A. Jekk wasalt sal-A nifqu fuq l-A. Meta tiflaħ il-B nieħdok għall-B Meta tiflaħ is-sin dak is-si u mbagħad tibda tikteb l-ABC. Sempliċi, sens komun qegħdin ngħidu. Għal dan is-sens komun ma nafux nużaw fil-Knisja. Tas-sens komun ma nistgħux nużawh ma' min għadu qed jibda. Tas-sens komun ma nistgħux nużawh ma' min fil-ħajja tiegħu sab ruħu f'sitwazzjonijiet diffiċli fil-mixja tiegħu. Aħna xi drabi llum qegħdin mill-ġdid li għandna bżonn li l-poplu t'Alla u lin-nies ngħallmuhom, anke aħna fil-Knisja ta', aħna nies ukoll, ABC. Ma nistgħux naqbdu l-Vanġelu sħiħ ha, bum, ħudu kif inhu. Jew inkella tlaq 'l hemm, m'intix Nisrani. Għażiż tiegħi, illum qegħdin f'ċirkustanza, naħseb naf x'qed ngħid, jiena grazzja t'Alla Mulejta ningrazzja niltaqa' ma' ħafna nies, illi dak li kien ovvju mit-tagħlim ta' Ġesù għal-lum il-ġurnata, mit-tagħlim tal-Knisja, B'mod ovvju, xejn! Xejn! Sirx tgħid talba ħażina, qed ngħid il-fatti kif inhuma. Allura għandna bżonn nerġgħu nibdew mill-bidu, bl-A, B, C, anke għax diversi nies jaħsbu li jafu x'qal Ġesù fil-Vanġelu u fil-verità ma jafux. Eh, għaliex ġie mgħawweġ minħabba diversi issues jew fil-Knisja jew fil-media. Insomma, dak li rrid ngħid hu li Ġesù li ġie għallimna għadu relevanti llum. Però, importanti illi t-tagħlim tiegħu nifhmuh bħala proċess ta' salvazzjoni, proċess kif nilqgħuh, proċess kif nirċevuh, proċess kif ngħadduh fid-djalogu, f'mixja mal-poplu t'Alla pass pass f'kuntest ta' ħafna mħabba u ta' ħafna mħniena imma mhux ta' kompromessi. Fil-fatt, interessantissimu, Father, u min jaf kemm hemm aktar, x'Ġesù ried jgħallimna. Spjega interessanti, waqt li Ġesù kien qed jgħallimhom, Father, ehm, u semminhom id-dbatijiet. L-apposti min-naħa l-oħra bdew jitkellmu bejnietom minnu l-akbar fosthom. Mhux kontradizzjoni din. Kontradizzjoni u nwiġbu għalija wara r-reklami. Iva.
Mela nħallukom għal ftit reklami, nkunu magħkom mingħajr